Qırımdır. İç bir Qırım tatarı Qırımsız yaşap olamaz edi. Qırım tatarlarnıñ mevcudiyetiniñ tamırları bu topraqlarda gizli. Cengiz Dağcı biñ doquz yüz on doquz senesi Qırımnıñ Ğurusuf şeerine yaqın Qızıltaş köyünde doğdı. Ömüriniñ büyük qısmını o İngilterede keçirdi, anda da doqsan bir yaşında vefat etti. Yazıcı olaraq Cenğiz Dağcı Türkiyede pek meşurdır. Bu yerde bir çoq insanlar Cenğiz Dağcı türk ya da qırımtatar yazıcısımı degen sualni bermege başladı. Biñ doquz yüz doqsan doquz senesi aprel ayında Cenğiz Dağcı özü bu sualge böyle cevap berdi.
Men özümniñ eserlerini Türk tilinde yazğan Qırım tatar yazıcısıyım. Qırımnı bu qadar sevgen Cenğiz Dağcı cenkten soñ Qırımğa bir daa kelmedi. Biñ doquz yüz otuz yedi senesi Cenğiz Dağcı Aqmescitteki Nümüne mektebini bitirgen soñ Qırım pedagogika institutı tarih bölüginde tasilni devam etti. Lâkin biñ doquz yüz otuz doquz senesi Ekinci cian cenki başlağanından soñ Cenğiz Dağcı arbiy hızmetke çağırıla. Biñ doquz yüz qırq bir senesi avgust ayında Cenğiz Dağcı bulunğan vzvod nemse ve sovet orduları ateşi arasında qala. O, tesadüfen sağ qalğan bir qaç askerler içinde ola ve esir tüşe. Nemse kontsentratsion lagerlerinde buluna. Cenkniñ soñlarında endi Nemse esirinden qurtulğan Cenğiz Dağcı Varşava şeerinde Regina isimli hanım ile tanışa. Olar evleneler ve Londra şeerine keleler, anda da yerleşeler. Müellifniñ Qış em de Qartanay ve Eçki serlevalı ilki şiirleri biñ doquz yüz otuz altı senesi dünya yüzüni köre. Ellinci senelerniñ ekinci yarısından başlap ise biri-biri artından nesir janrında eserleri neşir etile başlay, Cenğiz Dağcınıñ Qorqunç yıllar, Yurtını ğayıp etken adam, Olar da insan edi kibi ilki romanları ayrı-ayrı eserler olsa da, olar biri-digeriniñ devamı sıfatında epopeya yüküni taşıy dep aytmaq mümkün. Sebebi, mında pek çoq şahıslar iştirak ete ve aynı zamanda sovet imperiyası içerisindeki halqlar başına, bu cümleden qırımtatarlarnıñ başına tüşken müthiş facianı, facialı bir devirni qavrap alam. Cenğiz Dağcınıñ icadı sadece qırımtatar degil de Avropa medeniyatınıñ servetidir. Biñ doquz yüz doqsan üç senesi İlisam diplomınen taqdirlendi. Onı Türk alimler ve yazıcılar cemiyeti Cenğiz Dağcığa Türk halqlarınıñ edebiyat saasına qoşqan essesi sebebinden bağışladı. Bir qaç vaqıttan soñ medeniyet ve sanat saasında mükâfatnen taqdirlendi. Biñ doğuz yüz doqsan sekiz senesi İstanbulda yazıcı özü yazğan Hatırlarada Cenğiz Dağcı adlı avtobiografiya kitabı derc etildi. Bu kitapnıñ bazı satırlarını oquyacaq olsaq, böyle cümlelerni rast ketirmek mümkün. İç bir qırımtatarı qırımsız yaşap. Olamaz edi. Qırım tatarlarnıñ mevcudiyet tamırları bu topraqlarda gizli. Bunı em keçken çarlıq, em de inqilâptan soñ sovet rejimleri pek yahşı añlay. Qırımnı zapt etken soñ olarnı raatsızlatqan Qırım meselesini Qırım tatarlarnı tamırlarından qoparıp çeze bileceklerine ümüt ete ediler. Cenğiz Dağcı kitabında Vatanı Qırım, semetdeşleri, qırımtatarlarnıñ tarihı ve aqibeti aqqında fikirler yürsete. Rus milletçileri yüzyıllarca tatar adını kirletip, ğarbiy dünyağa Orta Asiyadan kelgen agressiv bir küç olaraq tanıtmağa istese de, qırımtatarlar Qırım yarımadasınıñ eñ qadimiy milleti olaraq En azından bulğarlar, macarlar, romanlar kibi şarqiy avropalılardır. Bu halq qadimiy devirlerde çeşit isimlerni taşısa da, Geraylar sülâlesi devirinde islâm dinini qabul etken soñ Qırım tatarlar dep adlandırılmağa başladı. Men on altı, on yedi asırları Qırım hanlarınıñ Rusiye, Poloniya ve Litvaniyağa kerçekleştirgen seferlerinen ğururlanıp olamayım. Aksine, menimce, olar faydadan çoq zarar ketirdi. Hususan, on sekizinci asırnıñ soñu, on doquzıncı asırnıñ başında Avropanen beraber inkişaf etip olamağanımız, bizlerni beklegen felâketni daa da yaqınlaştırdı. Söz halqnıñ havfsızlığı ve atta saqlanılıp qalması aqqında kete edi, dep añlata Cenğiz Dağcı. Halqnıñ kelecegini teminlemek içün ve atta diniy baqışlarnıñ yañarmasına qarşı çıqqanlarnı bu yoldan ne olsa olsun çekmek kerek edi. Eñ azından nevbetteki elli yıl içinde halqnıñ beklentilerini añlap, olarnı kerçekleştirmek içün areket alıp barmaq kerek edi. İsmail Gasprinskiy kibi insanlar qırımtatarlar sırasına pek keç peyda oldı. Facia Rusiye tarafından Qırım işğalinen başlandı. Ondan soñ kütleviy İcret meydanğa keldi ve eñ büyük darbe Stalin rejimi tarafından kerçekleşken sürgün oldı.
Vatanında yıllarca bulunmağan yazıcı Qırım aqqında sanki ondan iç ayırılmağan kibi yaza. Qırımtatarlar az olğanına ve olarğa qarşılıq köstergen küçniñ acımasız olğanına baqmadan ayaqta qaldı. Elli yıl devam etken Sürgünlikten soñ evine qaytqan qırımtatarlar bütün dünyağa ne qırımtatarlarsız Qırımnıñ, ne de qırımsız qırımtatarlarnıñ olmağanını kösterdi. Biñ doquz yüz seksen sekiz senesi avgustnıñ birinci aftası men hastahanege tüştim. Dört saat devam etken ameliyattı. Çalışmağa bıraqqan damarım yañı suniy organnen deñiştirildi. Maña aytqanlarına köre, bir qaç künden soñ, belki de, bir qaç aydan soñ men endi kezip olacam. Men bahtlı edim. Faqat men sadece bu sebepten bahtlı degil edim, aynen şu vaqıtları kütleviy bir şekilde halqımnıñ Vatanına qaytması Göñlümni hoş ete, qalp damarımnı ise tedaviyley edi. Qızıl taştaki Gelin qayası, Suvuqsu yalıları, Ayudağ etekleri endi mensiz yalıñız degil edi. Ve belki şimdi olar daa çoq menim sesime ve nefesime muhtac ediler. Doğrusını aytacaq olsam, olar iç bir vaqıt mensiz qalmadı. Gurzuflılar, Ve qızıl taşlılar sürgünlikniñ çöllerinde, sürgünlikniñ faciiy şaraitlerinde yaşarken, uzaqlardan sessizce yañğırağan sesimni eşite ediler. Cenğiz Dağcınıñ eserlerine baqar eken de, eminliknen aytmaq mümkün ki, yazıcı kitapları vastasınen vatanına qaytıp er köşesini is ete edi. Qırımtatarlar ne yerde olsa olsun, Cenğiz Dagciniñ bu sözlerinen razı olacaqtır.
Bizim içün Qırım, sözniñ tam manasınen ruhiy küç menbaası oldı. Qırımsız biz içün ömürniñ manası yoq edi. Bu sözlerniñ küçü ve zülmetini biz, Qırımsız yıllarca yaşarken is ettik.

Allağa şükürler olsun ki, bu künler keçmişte qaldı. Ümüt etemiz ki, olar iç bir vaqıt qaytmaz. Nevbetteki programmamızda körüşkence!